Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rabbil Izzaa irraa Rahmaan isin birraa ga'u isiniin jecha inshallah qissaa haadha namni dhagahuu fedhu jira. Qissaa haadha namni dhagahuu fedhu yoo jiraatte qissaa tana sheerii godhi si jala hin dabrin haati Rahmaan hin biratti darajaa qabdi. Warra dachee biratti illee darajaa qabdi kaasuma irra keessatti illee darajaa qabdi. Qissaa tana irraa seenaa tokko baadal khutu biftaaf tokko irraa gareete isiniin ga'u deema inshallah sheer goota leekini waan keessanii ajiri itti barbaaddattu namaan geetta akkamiin. Haadha takkatu jira qariib min zamanina haadha zamana keenya kana keessatti nama tokko seenaa dabarse haadha keessa ilmaan sadi qabdu. Ilmaan sadi hiita qabdu tana keessa ilmaan akkam qabdi? Ilmaan lama dhiira qabdi takka dubara qabdi mee dhaggeeffadhu rakkisma dubbii akkanaa tana sirra dabruun ooltu. Takki human guddoon gahi dubbii akkanaa tana itti fayyadamuun oolanii. Akkam godhan? haati tuni nama seenaa ajaa'ibaa qabu nama kitaaba muslimaa barateetiin tahfiiz alqur'aan ilmaan tiyya akkamitti tajriba godhe jetteetiin nama yaade nama seenaa dabarsuu deemu akkami seenaa dabarsite rakkisma'e ilmaan sadi qabdi haati tun ilmaan sadi keeysa lama dhiira takka dubara dubartillee heerumtee dhiirri hundaa'uu fuute ulee qabattee deemti nama waggaa torbaatamii wahiiti erga naa deemte ilma hangafaa bira dhayxeeti obboleessa kiyya manalleen qabu ta qabu isinii gadhiise isin biraan taa'a maarree akkana na dabbaraa jetteen hayaa marhabaa ummi taa'i jaaniin wagguu ol seente jettu galganyi wagguu gahu intalaan mee bishaan naa fididee bodde jetteen bishaan fuutee itti kennite ta namichi fuudhe boodas ni isiin bishaan dhuguu hin deemtu akki goote dhagahi Bishaan sana alkumatti qabatteetti gara barii irratti firaasha irra dhangalaafte. Firaasha irra burruutti akka dhangalaaftetti yogguu isiin ganama kaatu aboo haala dullummaatti akkana of jalatti fincaa'ee jira akkamii jettee gaafatte. Intalli tuun lolteetti ulfitamtee gaffitiramtee akkamii fincaan irra fincoofta eenyu dhiqa maali jettee fuguguuf godhaniiti dhiqi jettee dhiisifte. Aarii ofii gaduma qabatteetti yoo takka hin jenne birumaa baatee kutte ilma lammaffaa bira dhayxee borumtaa. Ilma lammataa bira osoo hin dhaqin intala heerumte bira dhayxe. Intala heerumte bira dhayxee ta'isiiti. Aboo isin biraan taa'aa jiruun tiyyaa xiqqoo naaf hanga kana danda'a rabbis naa danda'u nu huwa xiqqoo dandeessin danguddoo isin dandeenya jetteen. Booda sanii ammallee akkuma mana awwalaatti dalayde dalayde tunillee jibbitee balfitee firaa sha'ee nu dhiqa isin hin dandeenyu jettee ofirraa ariite deemtee ilma akhiraa bira dhayte ilma akhiraa bira hogguu dhaytu akkuma mana lamaanitti dalayde dalayde ammallee booda sanii akkam goote Ganama hogguu kaayyaa biyya yoo tiyya bara akkana akkana of jalatti fincaa'ee jira haala dullummaattu akkana nu godhe akkam jetta jetteen. Aadi yaa ummaa jetteen. Nuti guyyaa meeqa isin jala fincooyne jetteen laali ka ilmi akka ka ilmi akiraa fuudhee bar intala akkana rabbi sitti haa qabu aamin jedhe yaa rabbi intala akkana isinitti haa qabu. Rabbi intala ta dura fuutellee akkanatti sii haa tolchu. Rabbi yoo fuudhenillee intala akkana sitti haa qabu. Intala haatee mataa gubbatti baattu rabbi sitti haa qabu. inta rahmataan hundattuu rabbi haa qabu yaa rabbi ilmaan teennallee akkana godhi jaarti teennallee yaa rabbi akkana godhi yaa rabbi hin dandeetta siman nama tolchaa yaa rabbi nu tolchi mee dhageeffadhu waan jetteen intalli akiraa tun ta'in mucaan xiqqaan fuudhe ummaa jetteen aadiidhaan utuu waggaa meeqa sinirra fincoofne jetteen atara takkittii firaa sharaf fincoofte aadidha jetteen maa hindi mushkilaa dhiqullee huma takka du'aa hin haa godhe jetteen du'aa itee fudhachuun barbaada fincaa hitaa jetteen gaaf tokko walitti yaamtee tijara sadiinuu akkam goote haati isin hunduu as tataa'a jetteen osoo yaamin dura isin akkam jette yaa mucattii tiyya jetteen intalli takka intalli takka waan harkarraa kana naa bitti naan jetteeti maqasii isii wallaale isin si fakkaatti harkuma keetti irratti ilaalamee as qabi jetteen micayyoo wayni yatti harka fuutee jala qabde harka isii maqasii fuutee deemtee magaalaa dhaqanii walaa zahaba walaa jinni itti guurte fidde fiddee kana hunda akkanatti guduunfitee fiddee dhoyfattee gatteettee ummata hunda wali qabdee ilmaan gafaallee ka ittaan illee micee hosii ka herumtellee walitti dachaasanii tataan hogguu tataan maal jaaniin seena takkaan isinii himaa dhagahaa jetteen ilmaan ilmaan teessinitti illee dabarsaa seena tan warra dabarsaa jetteen maali yaa ummamaan nu himuu edda jaanii qophaa'anii namni hundi ta'a walitti yaamanii mana kee hin dhufee guyyaa akkana akkana Ani fincoofne firaasha irratti bishaan dhangalaasee si tilmaamuu fi waan ati jetteen beekta jetteen. Ilma kiyya kalammataa bira dhaqeetti. Atis waan naan jette hin beekta akkamiin na ariite bara ni fincoofne gaafas bishaan irra naqe jetteen. Ilma isii aakiraa kana bira dhuftee jennaaniin akkuma isin godhe godhe ilmi namaa aqlii wal dhabamee waan isin naan jette dhagaa isinii hima jetteen. Ganama ka'ee itti himnaaniin ummaatii yaa'aa didha. Nu hunduu akkanuma. Yeroo nu xiqqoo isnuhuu isnumarra fiffincaahaa turree waggaa meeqa nu dandeettani. Ati guyyaa takkis dabaachuu dadhabaa ummaatii aadii homaan jiran naan jette mucayyoon tun jetteen. Ol fuutee zahaba dunyaa ofiitiin hunda bitte san itti dhangalaaftee ummata afuutti itti kennitee. Arra namni hunduu quba nyaate. Allah osoo akkas jechuun baadde Allah osoo danda'ee jiraadde silaa dunyaa zahabatan argadde namni hundi seenaa boohe kayrin akkanatti illee si dabarti namni tokko tokko sitiin dhaluuf jira haate haasatan biran dabrin booda sanii isiin micayyoo tana filattee waan qaban micayyoo sanii gadhiiftee du'aa'ii goote fi rabbi akkasitti isiilee milkeesse kayrin akkanaa hasharrii fakkaattee gara hedduun nama isiniin jaa rabbi nu jalaan dabarsini